ndɛ prophet doctor onyame ba wabɛka me nsa wɔ ha but ndɛ yɛrebɛkasa afa spiritual marriage yes ɔyɛ true yɛn nuanom mbesiafo no bebree wɔ hɔ a sɛbi o tɛfrɛ kyɛ ahoɔfɛ a wɔfrɛ no ahoɔfɛ paa de meka kyerɛ wo nyankopɔn hyɛ da ahyehyɛ nyimpadua no kama a ehu ehu dɛ yes ɔbaa ni ɔbaa ni anantu anantu shankus a shankus bɔbi stand a bɔbi stand Beautiful anaa pretty face a pretty face nanso sɛ bi ɔtɛfrɛ kyɛ awar abɔn tse dɛ Mesa adwonsɔ abɔ akokɔ no. Yɛpɛ dɛ ndɛ yɛkasa fa spiritual marriage ho na yɛhwɛ kwan a osi fa do na ne effect a ɔma hɛn nuanom mbasiafo no beberee no ara awar ɔyɛ dzen ma hɔn no. Prophet Doctor Onyame Ba, mema w'akwaaba apɔw mu tse dɛn? Nyame adom. Ei daddy yɛmbisa, spiritual marriage spiritual marriage no botum akyerɛ hɛn ne causes anaaso dɛ adze a ɔdze ba? Yoo, meda ase.
Sɛ yɛka sɛ spiritual marriage a, ɛyɛ Oburoni kasa. Na yɛde bɛyɛ yɛ pɔtɔ kasa no mu a, ɛyɛ yɛ kurom kasa a, ɛyɛ Akan kasa no a, anaasɛ Twi kasa no a, nea na ɛsɛ sɛ yɛpɛ akyerɛ ara ne sɛ obi a ɔne sunsum bi wɔ awaleɛ anaa wawale wɔ sunsum mu. Menim sɛ me nuanom a wɔrehwɛ me deɛ, awaleɛ, wɔte aseɛ. Ahaa, nti sɛ yɛka sɛ spiritual marriage a, ɛyɛ obi a ɔne sunsum bi wɔ awaleɛ apam. Ahaa, saa na ɛteɛ. I see. Dɛn nti na sɛbe mma ahoɔfɛfoɔ a Nyankopɔn abɔ wɔn a wɔdu wɔn mfeɛ so a ɛsɛ sɛ wɔware no, ɛyɛ den ma wɔn sɛ wɔbɛtumi aware just because of obi aware wɔn wɔ sunsum mu? Ɛɛ, nea, nea ɛteɛ ne sɛ, ɛɛ, sunsum mu awareɛ no, wahu, ɛtɔ mmerɛ bi a, ɛyɛ a na sɛnea yɛkyerɛkyerɛ mu no, nyɛ saa na ɛteɛ. Woate aseɛ? Uh, yɛwɔ spiritual sex mm-hmm. yɛwɔ yɛwɔ spiritual rape yɛwɔ ɛnda ahodoɔ the fact sɛ obi ne wo ɛda no mm-hmm. ɛnkyerɛ sɛ bi a ne yere no anaa meboa ghana yɛwɔ mmaa bebree yɛwɔ mmarima bebree a wɔn ne mmaa da but ɛnyɛ wɔn ɛnyɛ wɔn yere no ne wɔn ɛnyɛ obi kura ɛnyɛ ne mpena obi wɔ kura a ɛnɛ yɛsɛ baako bi kura bɛyɛ fɛn no sɛ hook up Wofrɛ no na wo, ɔka na wobɛtumi atua a, na wakɔ na wakɔgye w'ani. Wate aseɛ? Wowie a, ɔne wo ni apam biara. Ɔhunu sɛ wo ne bɔɛ foforɔ nam anaa wo ne bɛrima foforɔ nam anaa ɔbaa foforɔ nam a, ɔnim right biara yɛ dɛn? Ɛwɔ wo so. Wate aseɛ? Enti no, sɛ yɛka sɛ obi wɔ spiritual marriage a, na kyerɛ sɛ Adeɛ no develop to the level sɛ mpenatweɛ aba mu wɔ sunsum mu ama no abɛdu sɛ abusua ne abusua atena ase agye sunsum no hɔ biribi atom de wo ama no. Wate aseɛ? Ɛno na ɛno na yɛfrɛ no spiritual marriage. But sɛ anka atiefoɔ bɛ bɛte m'ase a, nokorɛ wɔ hɔ nyinaa ne sɛ, Nnipa bebree wɔ hɔ a asɔfoɔ bi aka akyerɛ wɔn sɛ wɔn wɔ spiritual marriage but in actual fact no wɔn nni spiritual marriage. Adeɛ a wɔn wɔ nyinaa ne sɛ wɔn wɔ spiritual sex issues with spirit. Wate aseɛ? Nti no obi wɔ hɔ a ɛɛ ɔda a na sunsum bi ɛne no aba abɛda but ɛnkɔ yɛ awaleɛ. Obi wɔ hɔ a ne deɛ no sunsum no bɛhyɛ ne so ne no struggle. wate aseɛ mm. obɛtumi ne obɛtumi ne sunsum na struggle saa nsa na sunsum na awiki no nsa na watumi ne na ayɛ dɛ ahyia. na mentwa wa no ade mm. baako a ayɛ a medwen ho a mente ase mm. ɛwɔ spiritual marriage ho asɛm a yɛreken ne sɛ nka yɛka marriage anaaso dɛ relationship a mhm. ɛyɛ ade a nipa mmienu ate ɔmo ho mhm. ase mhm. sɛ o oh, wosɛ wopɛ me me nso mi sɛ okay ma gye atum nti no sɛ biribi bɛkɔ so mpo a na ɛkyerɛ sɛ meyɛ aware because nipa mmienu ntumi eh, agree mm-hmm. sɛ ebi a wɔn bɛyɛ adeɛ bi wɔ bere a mm-hmm. baako mm-hmm. yɛn fa ne sɛ baako yɛn agree na the other one a I disagree both of them should agree before eh, contract can be made nti in this case no de bi a wɔn ka sɛ spiritual marriage spiritual marriage wobɛhwɛ no na ɔbaa no ayɛ sɛ yɛaware no wɔ sunsum ɔno ɔnyɛ awɛ mhm. hemfa na yɛfrɛ no kɔgyina baabi wɔ sunsum a mhm. yɛne ne di nkitaho a ɔgye tom sɛ megye atom sɛ sunsum wei ɔnware me Nso wɔn ka no spiritual marriage. Ɔno ne biribi a mɛte ase. Ɛno nti na mekyerɛ sɛ nneɛma bebree ayɛ a na ɛto yɛn nuanom mmaa ne mmarima bi a sɛbe Nyame nkronkron nni wɔn so na ebia wɔn mfa wɔn ho mmaa Kristo anaa wɔn mfa wɔn ho mmaa Awurade a ama wɔn ayɛ prone, obroni bɛka sɛ they have become prone to the devil. Ayɛ sɛ abrabɔ no a wɔn bɔ no any spirit, anything can attack them at any time. Wate aseɛ? Nea ɛteɛ ne sɛ Spiritual sex no anasɛ ansa na sunsum bi ne wo bɛda no na ɔwɔ ade a ɔde brɛ wo because ma menka asɛm yi nkyerɛ wo Deuteronomy chapter number twenty three verse number ten sɛ kenkanfoɔ no bɛtumi akan ama yɛn Deuteronomy chapter twenty three verse number ten. Ka ɔse sɛ ɔbarima bi wɔ mo mu. Sɛ ɔbarima bi wɔ mo mu. Na ne ho nte wɔ ne ho. Na ne ho nte kyerɛ sɛ wayɛ bad luck. Na ne ho nte wɔ n'ahose anadwo no nti a. Sɛ ɛyɛ anadwo na ɔkɔdaeɛ a ne ho baeɛ no nti a. Ɛnneɛ ɔmfiri hɔ nsraban no akyi. Ɛnneɛ ɔmfiri nkɔ nsraban no akyi. Ɔmma nsraban no mu. Mma no mma nsraban no mu. Na ɛrekɔ anwummerɛ no.
Na ɛrekɔ anwummerɛ no. Ɔmfa nsuo nnware. Ɔmfa nsuo nnware. Mepakyɛw, fa me si hɔ. Wahu sɛ. Sɛ wo wɔ spiritual marriage koraa na wo kɔ asɔre a wo de efi aka the whole church including ɔsɔfo ɔhɔ. Nti bible se sɛ obi mpo da anadwo na ɔyɛ barima na ɔdaeɛ no ara na n'ani so kɔɔ ne saa na ohuu sɛ ne ho asiane no kyerɛ sɛ wa release wate ase a ɛyɛ dayem. ɛna wahunu saa adeɛ no, ɔse saa abena nko ɔwɔ asɔre dɛm koraa anaasɛ ɔwɔ baabi a hɔ yɛ holy place koraa ɔnfi hɔ nom ma ɔnsan nkɔ hɔ biom ɛfisɛ ne ho agu fi. Yɛka bible ka sɛ obi ho agu fi a kyerɛ sɛ wayɛ bad luck wate asɛ ɔbɛn wo a wo nso wo nneɛma bɛyɛ dɛn ɛbɛsɛe. Nti the reason why a abayifoɔ anaa abosom anaa nsaman anaa mootia ɛtae sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne nipa da nyinaa ne sɛ, Sɛ wɔn ne wo bɛyɛ saa adeɛ no a, wobɛyɛ bad luck person. Nti adeɛ bi a woreyɛ biara no, wo nko ara deɛ nea nnipa kɔ a ne yɛagye wɔn atom no, worekɔ a yɛnyɛ dɛn? Yɛngye wo ntom. Though that is the main reason why a ahonhom ne nnipa da. Just to contaminate them. Sɛ ɔbɛgu wo ho fi, ɔbɛma woayɛ bad luck, ɔbɛma wobɔ bra nyɛ yie, ɔbɛma wo nneɛma asɛe, nti na ɔne wo ba bɛda. wate ase o hmm. nti sɛ bebree no ahohoma ɛne wɔn bɛda no ɛne wɔn bɛda by force it is not uh, their consent ɛna yɛne wɔn da wate ase hmm. na the reason why so nti a wɔn nsa ka nipa bebree ni sɛ a lot of christians nowadays are prayerless people Ɔmo yɛ nkorɔfo ɔmo mpɛ mpaebɔ, ɔmo mpɛ akwankyerɛ, biribi nkuta no, onni protection biara, onni banbɔ biara, abrabɔ a ɔbɔ no wahu, my pastor say that, my pastor say that, preach on preach on behaviour nko ara. Obi ntumi mbuilde ne spirituality mma no, nti ɔkɔ asɔre a ɔbɛbɔ mpaeɛ, sɛ ɛyi ɔwɔ ɔwɔ ɔwɔ dan mu deɛ ɔwɔ, ɔno ara ne fie deɛ a no prayer. Hmm. wate asɛ nti no obi a ɔmo a ahohom taa ne ɔmo da paa ma ɔmo ba lɔk ɛma ɔmo de akeka ɔmo kununom ɔmo de akeka ɔmo yerenom ɔmo de akeka abusua ɔmo de akeka efie a efie ne nyinaa ayɛ ba lɔk ne nyinaa gyina hɔ sɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmo yɛ nkurɔfoɔ ɔmo ntaa nyɛ mpaebɔfoɔ hmm. nti nea ɛteɛ ne sɛ hmm. sɛ yɛka sɛ obi wɔ spiritual sex a anaasɛ sunsum awale a Me na madi kan aka sɛ the the spiritual ɛyi marriage no yɛ the worst form of saa relationship no. You don't have to allow any spirit to overcome you. Nyamesom no a yɛsom no nyinaa no, one of the greatest power a ɛsɛ sɛ wo sɔfo de ma wo ɛyɛ giving you the ability to resist the devil. Wote aseɛ because Yeah. sɛ woma bonsam kwan kakraa bi wɔ w'akwan mu a, ɔde sex bɛyɛ dɛ ɛbɛ contaminate wo. Yɛnhwɛ sɛ Physical aspect of it no, obi reba abɛse wo pɛ a, wowɔ right sɛ wotumi ka kyerɛ nipa ko no sɛ wonyɛ anaasɛ but does that mean sɛ sunsum mu no yɛnyi spiritual control ɛno nti na devil anaaso sɛ saa mmotia ne spiritual ayi wɔn tumi ba ɛbɛ to hyɛ nipa so yɛ saa? Ɛɛ nnipa bebree wɔ asaase wei so a wɔn sunsum ɛha because of baabi a wɔde wɔn tiri akɔhyɛ. Wate aseɛ? Ebia asɔre a wɔkɔ, ebia baabi a wɔde ne ho akɔhyɛ, power biara nhyɛ da nyɛ dɛ nni hɔ. Nti no, woayɛ vulnerable to any spirit. Ɛyɛ ɛ ɛ ɛ ɛyɛ good sɛ nipa wowɔ hɔ a wobɛnya spiritual father anaa? It's a must. Ɛ Ɔhene bi tenaa ase. Na odiyifoɔ bi yɛɛ adeɛ maa no, nti ɔse ɔsɔre gyinaa hɔ, ɛyɛ Second Kings chapter twenty verse number twenty, ɔse, Na ɔka kyerɛɛ Israelfoɔ sɛ, Israel, mongye Awurade Nyankopɔn ndi, na mobɛtim, na mongye n'adiyifoɔ nso ndi, na mobɛdi yie. Nti everybody needs a prophet or a pastor, a spiritual person wɔ n'abrabɔ mu. Sɛ ɛbɛyɛ a, ɛɛ, Bible sɛ, Yɛyɛ ne honam ne mogya na anya, yɛne ewiem atumfoɔ. Nti sɛdeɛ yɛwɔ watchmanfoɔ wɔ Ghana asase so a wɔhwɛ yɛn companies so, wɔhwɛ yɛn adwuma so no, you must also get God's watchmen over your life. Enti na Bible kyerɛ wɔ Hebrew sɛ, Mommrɛ mo ho ase mma tumi a ɛkorɔn no, na afei mommrɛ mo ho ase mma mo asɔfoɔ anaa mpanimfoɔ a wɔde wɔn, ɛfiri sɛ wɔwɛn mo kra. Enti sɛ woyɛ nipa bi wɔ hɔ na sɛ wonhyɛ sunsum nipa bi a, ɔwɔ spiritual eye na ɔde abɔfoɔ ne sunsum ahodoɔ ɛyɛ adwuma a ɔbɛtumi deɛ protect wo deɛ ɛnneɛ daa adeɛ a yɛka spiritual sex ne spiritual marriage na they will be the common thing in your life. Mame mbisa o, fan sɛ obi wafa spiritual father na wanya spiritual marriage na sunsum bi ayɛ a ɔne ne ba bɛda no, spiritual father no sɛ nipa no ammɛbɔ wo amaneɛ koraa a anyɛ biara wobɛtumi ahu? Na in the first place sɛ wowɔ spiritual father a ɔyɛ very spiritually inclined a, adeɛ no koraa ntumi mma wo so koraa ɛna woakɔ akɔbɔ no amaneɛ. Dɛn nti na ɛntumi mma wo so? Every lion protect it territory. Lion baako na ebi a ɔwɔ ne yere ɛne ɛbi a ne mma bɛyɛ te sɛ ebi a five hundred na ɔno na ɔyɛ head. Wobɛkɔ na nnua biara a ɛwɔ ne territory no mmeawa dwo nso ayɛ dɛn ɛde a asisisisi ho. Ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ mark sɛ sɛ wonnim na sɛ wobɛtɔ saa territory mu a, you have entered into the terrain of ebi a eh, That lion particular we enemy. wate asɛ nti every prophet biara anaasɛ sunsum nipa biara you must be a lion over your people wate asɛ Saa. woka zakaria hɔ no a obɛtumi akyerɛ wo sɛ israel yɛ gyataburuwa ɔde kyerɛkyerɛ how protective the leaders of israel were nti john chapter 17 yesu kristo ɔbɔ mpaeɛ no Ɔse, Awurade, mmere no aso, hyɛ wo ba anuonyam, na wo ba so anhyɛ obi. Ɔrekasa no, ɔse, Wɔn a wode wɔn maa me no, mebɔɔ wɔn ho ban, mehwɛɛ wɔn so de w'asɛm no maa wɔn sɛnea womaa me dɛ menyɛ dɛn? Memfa nhwɛ wɔn so no. Enti you can never be a spiritual leader without having the power to protect your followers. Now, ma me, ma me mbisa wo asɛm bi. Ohu sɛ sɛnea na wokyerɛkyerɛ mu no kyerɛ sɛ Those people no a wɔn yɛ wo members no deɛ a wɔn afa wo sɛ ebi a wɔn spiritual father anaa po sɛ ebi a bɔ mpae ma wɔn na hwɛ sunsun deɛ ɛkɔ mu na afi protect wɔn mm-hmm. sɛnea ɛbɛyɛ a ɔhaw bi ɛnkɔto wɔn mm-hmm. because yɛ sɛ spiritual things are more real than, than physical yɛn hwɛ sɛ obi kɔ asɔre bi mm-hmm. na ɔsi okay mi ngya ema asɔre no na ma ba prophet doctor nyame ba hɔ aba abɛka kyɛn sɛ sei sei sei na ɛkɔ so ɛwɔ ma brabo nti mepɛ sɛ mefa wo as a spiritual father. Nipa no ngya na asɔre a ɔkɔ no na ɔba a nipa no ɔni wo territory o ɔwɔ different territory ɛna ɔba because of biribi a ato no no wo bɛma no agyae na asɔre no anaa still wo bɛtumi a protect no na wakɔ na asɔre na nipa no atumi afi saa ɔhaw no mu. Why will you live under a guide who cannot guide you. Yeah so nti in this case no agye nipa no. Ɛɛ ɛwiase deɛ tie o Yesu baɛ na asɔre wɔ hɔ. Na yɛwɔ asɔfo akɛse akɛse ɔmo hyehyɛ ntaare akɛse ɛkyɛn me deɛ kura me hyɛ. But because they were not able to care for the spiritual needs of the people when the Messiah came they all followed him wote aseɛ ewiase obi nfa ne ho nkɔbɔ ɛyi ɛyi biribi a ɛde no bɛkɔ ɔsɛyɛ mu you have to have a good reason why you are attending some church anaasɛ society bi. Exactly. But as a society na wowɔ mu as a church anaasɛ any other spiritual group a wogye di a wode ho akɔhyɛ mu na woda na wonya nightmares anaa wobɔ bra na wohunu so a honhom bi ne wo di ako honhom bi ɛretwitwa w'anam na wɔsɛ you are proud sɛ meyɛ Pentecost meyɛ Assemblies meyɛ Roman meyɛ Methodist meyɛ na sɛ you don't get the spiritual benefit of a society a, why will you have to always be Nnipa bi tumi ka sɛ, ɛna asɔre no yɛwo me tum, ɛna wei deɛ mebɛtoeɛ, ɛyɛ me nananom na ɛde baeɛ. Wo nananom na ɛde baeɛ, you are dying. How old was your grandmother when the person died? How rich was that person? How protective was that person? Abusua bi wɔ hɔ a, the level of death a ɛkɔɔ wɔn abusua mu, sɛ wɔyɛ very intelligent a, anka wɔbɛgyae saa preach on preach on na wɔde wɔn ho akɔhyɛ baabi a ɛbɛboa wɔn. Obi wɔ hɔ ebusua bi wonyɛ forty years wɔm ebusua bi wonyɛ fifty years person wɔm. Wohu nhyɛ dɛ hu nipa bi a ɔbɔ bra titiriw biara a ɛkyerɛ sɛ ebusua no wɔ daakye. Ebusua bi wɔ a you can predict sɛ the next ten years wɔn ase bɛhye. Na ɛkyerɛ sɛ saa ebusua no ankasa biribi ɛkɔ so wɔ. Yes sunsun bi a sunsun bi a mmɔ wɔn ho ban. Meda ase nti nipa no ofi saa ebusua no mu ɛna wanya spiritual marriage anaa so dɛ saa ebusua no deɛ sɛ ɛbɛfrɛ ɔbaa bɛtotɔ nneɛma. akɔyɛ ne ho adeɛ deɛ, ebi nsi da. Ne nipa no ba w'asɔeɛ hɔ a, na wokɔ sunsum mu na wohu sɛ ade prɛko no ɔyɛ n'abusua mu na efi a, what can you do to stop them? Oh, in the first place no a wommɛyɛɛ me member no, mmoa biara a mɛtumi de aboa wo ma woafiri mu no as a first aid no mede bɛma wo. Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Ka ne nti. Ne frɛni bi na ɔkɔɔ Yesu nkyɛn. That was the first time a Yesu asa yareɛ anaa waka akyerɛ obi sɛ sɔre na wansɔre anaa w'ani nte nante. Yesu bɔɔ mpaeɛ maa no first one, ɔse wohunu dɛn? Ɔse menhunu hwee. Ɛna Yesu san bɔɔ mpaeɛ biom de maa no, ɔse wohunu dɛn? Ɔse mehunu nnipa te sɛ nnua. Ei! Papa wei ɔkaa abam ɔhyɛɛ agyina yi, one person, one blind person, wabɔ mpaeɛ three times, no evidence of healing. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, wo ne me nkɔ kuro no ti. Nti Yesu de no nanteeɛ ara kɔduu kuro no ɔho no junction, sɛ wofiri kuro wei mu a, kuro a wokɔ mu no. Ɛna ɔma no traa kuro no Ɔgyina mu na ɔbɔ mpaeɛ ma ɔsɛ wohunu dɛ ɔsɛ mehunu adeɛ kann ɛna Yesu ka kyerɛ sɛ woahu saa kuro wei mɛnsa nkɔ w'akyi biam mm. it means that ɔwɔ aborosan wɔ hɔ a ma ne nsa nkɔfa biam ɔwɔ ɔbaa wɔ hɔ a ɔntumi nkɔwale ne biam ɔwɔ kɔmpani wɔ hɔ a wɔlusu ma mepɛ sɛ kristoni bi a ɔhwɛ me bi ate aseɛ sɛ ɛsi When you are in darkness and you see light, instead of standing far away to watch the light, try to make sure you get close to the light. Baabi kakra na mepɛ sɛ meyɛ sure o, because deɛ a woreka no, kakra a menim fa ho ne sɛ, Yesu tu ntosuo, ɛna ɔde yɛ ahwea, ɛna ɔde yɛɛ n'ani. Saa na menim. Ɛno yɛ different, ɛno nso yɛ another ayi. Wei yɛfrɛ no the God of second chance. Wei no mempɛ sɛ na yɛbɛ quote bebree. Obi a ɔhwɛ ma ɔyɛ Kristoni biara no. Ɛno nso yɛ different. Ɛno nso yɛ different story.
Asɛm bi wɔ hɔ a yɛka kyerɛ wɔn nso do the research in your Bible and know that this man of God is not lying. Yesu Kristo de onipa no kɔgyinaa kuro no ntia ɛna ɔsaa no yare. Ɔwiee no he gave him warning not to return. Enti kyɛ sɛ agyapadeɛ bi a ɔwɔ wɔ kuro no mu biara no ayɛ fii, ɔngyae na ɔnkɔ starte new life. Yɛ, yɛ, yɛnhwɛ Enti sɛ this wo way. ho, wo ho diifoɔ bi anaa wokɔ asɔre na asɔre no woatrae for three years, woatrae for three months. Yes. Dɛn nti na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ ma ne nsa nkɔ back to saa kuro no? That is the family issue, that is the kuro no ankasa mu nsuo a ɛda wɔn so. that is how cares the town is that is how cares ne family ne yɛ hwɛ masa wontumi nka nkyɛw sɛ wobɛde wo ho no wasan ada musuo no mu saa preko wo dwale no wamfa no ankɔhyɛ baabi foforɔ a ɔbɛsan akɔ akɔtom second peter 2:22 ɔse hwɛ nokware bɛ na ɔmo bu no no ɔse na ɔkraman asan akɔfa ne feɛ na preko a yɛdwale no no wasan ayɛ dɛn wakɔ akɔtɔ ɔno ankasa ne dɛn N'amena mu. Enti Yesu Kristo ho, ɔsɛ obi ayare a, first impression it does not condemn the person. Enti sɛ me meto wei, obi mma m'asɔre na ɛnam saa nti ebia sunsum bi ware no, ɛnam saa nti ebia ɔwɔ spiritual battery bi na ɔbattle, na sɛ ebia ɔte me nka na ɔba me nkyɛn na mewɔ mmoa biara na mede boa no a, first aid no ɛsɛ sɛ mede ma no. Wote asɛ? Ghana ha koraa no, wode obi rush kɔ hospital a, sɛ anka yɛredi mmara no so a, anka saa nipa no, yɛn ahiafo ne yɛbɛbisa no sɛ yɛfrɛ no sɛn na ɔfiri henfa. You have to use all available means to save the person or give him first aid. After that no, na afei woabisa no, ɛyɛɛ dɛn na saa adeɛ wei yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ? Na wakyerɛkyerɛ wo. Woate asɛ? Saa pɛpɛɛpɛ. Enti me as Prophet Doctor Onyame Ba a me meyɛ sunsum awareɛ ho adwuma na meboa nnipa wɔ ho no, woba me nkyɛn na wonyɛ me church member a, I will not throw you away. but after giving you the guidance and the spiritual direction na wayɛ na wo ho atɔ wo no mm. if you want to be so wise and intelligent enough for your spirituality a mm-hmm. ɛsɛ wankasa so wotena ase na wohunu sɛ yesu ka kyerɛ ɔbaa no sɛ me deɛ yɛde wo baa sɛ anka me nso memmɔ wo kɔ adu but mammɔ wo kɔ adu mm. because menim sɛ nea woyɛ no ɛnyɛ honam nti i try to solve the, the spiritual aspect for you mm. na mmom go and sin no more Kyerɛ sɛ, yɛwɔ afekuguo bi wɔ hɔ a wode wo ho kɔbɔ a, wo ho ntɔ wo da. Yɛwɔ nnamfoɔ bi wɔ hɔ, ekuo bi wɔ hɔ a wode wo ho kɔhyɛ mu a, spiritual marriage bɛkɔ so atena wo so. Abusua bi wɔ hɔ a, sɛ woanyi wo tiri amfi ase spiritually a, once the spirit have dominance over the people, he will always attack you. wate aseɛ nti na meka sɛ onipa bi a ɔda ɔso daeɛ sɛ ɔne obi da anaa obi ne ne da anaa aboa ne ne da anaa odwan ne ne da anaa nkrama ne ne da anaa mframa amununkum anaasɛ wɔakyi no na ne ho asɛe ɔbaa bɛrima you will never ever prosper in life. Prophet Doctor Onyameba, mepɛ sɛ mebisa wo asɛm bi. Ɛ, sometimes no ayɛ a yɛpɛ sɛ yɛte nsɛm. Wɔse in order to solve every problem no, ɛyɛ sɛ at least wokɔ closer to. you understand, other things a ɛbɛboa wo sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi ahu sɛ sei na ɛyɛ sɛ meyɛ, sei na ɛyɛ sɛ. Nnipa bebree ɛba wo nkyɛn ɛma wotumi boa nnipa bebree. Obi wɔ hɔ a spiritual marriage te sɛ deɛ woka yi ara, spiritual marriage na wɔabreaki de ama no. Obi wɔ hɔ a ɛɛ ɔtɔn adeɛ a yɛntɔ, ɔtumi ba ɛma wotumi at least wo worki ma no, wobɔ mpaeɛ ma no. Ɛna woma no akwankyerɛ, woyɛ nnoɔma nnoɔma bi de ma no. Mmoa a wode boa nnipa deɛ ɛyɛ bebree. Ɛno nti ama sisi a wonyɛ din. Yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ saa powers anaa sunsum no a wode yɛ adwuma de boa nkorɔfo no, woyɛ sunsum sɔreni? Wobɛka sɛ saa sunsum no ɛfi Nyame nkyɛn? Anaa ɛfi woaa wo spiritual workings bi na woyɛ na wonya? Anaa sɛ yɛde woo wo? Anaa sɛ at least nipa pɛ sɛ ɔhu baabi a wonya saa tumi no a wode yɛ saa adwuma no? Ɛɛ, ɛno na meka akyerɛ wo sɛ da biara na meka m'asɛm a nnipa nte m'ase. Sɛ yɛmfa mfiri soro amma wo a, wontumi nyɛ nea woyɛ. Wote aseɛ? Sɛ Awurade ansi dan no a, ɔdansifoɔ no yɛ kwa. Ɛna, sɛbe, obi ntumi mfa bonsam tumi nsan mfa nkotu bonsam. O, aberɛ a yɛka kyerɛɛ Yesu sɛ, Na wo tumi bɛn na wowɔ de gye nkorɔfoɔ no? Ɛna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, How can a blind man leads a blind man? Onipa a n'ani afira no, ɔbɛyɛ dɛn na wayɛ dɛn? Watumi adi, adi onifirani anim? ɛna ɔsi if kingdom divide itself it cannot stand nti me onyame honhom kronkron kan na ɔde ama me wate ase mm. but God has given me a power so unique sɛ wobɛtumi ehu me na wankasa wa title me biribi wate ase because mm. of maybe how you see me obiara wɔ nea ɔde frɛ me obiara wɔ nea ɔde ma me ba me mi nim sɛ I am ordained by God mm. to minister unto his people nti me no Jesus Christ wama me tumi nyame ama me tumi Wama me ngosra but me me deɛ no mɛtumi aka sɛ ɛnyɛ obi na ɛpirikyii me sɛ abranteɛ wo nam wo nom wii gyae wo bɔ korɔ no gyae na bɛfa awurade I was born into it wate aseɛ me maame yɛ odiifoɔ sɛ me family nyinaa yɛ adiifoɔ nti me yɛ woo me no there was a prophecy sɛ me ba bɛyɛ onyame adwuma ɛna mea nso yɛ woo me no day one aa bɛpem ɛnnɛ no mahu adeɛ bi a mayɛ wɔ me mmɔfraase aa bɛpem ɛnnɛ nti no I was born unique by the grace of God meda awurade ase wate aseɛ ɛna Every Easter biara Yesu yi ne ho kyerɛ me. Me hu Jesus Christ three times a year. Wote ah. ase? Yes. Ah, mm. oyi ne ho kyerɛ wo na sɛ ɔbaa dɛn asɛm na ɔka kyerɛ. Eh, ɔbɔ m'aba so.
Me yɛ mistake so a. Ɛwɔ sɛ you can be very powerful that even if when you make mistake your followers will not see it. Nti na wohia wo wo spiritual master anaasɛ eh, nea wama wo tumi ne sɛ ɔyɛ dɛ ɔgyɛgye wo. Mm. Wada ase so ɛnyɛ de bia na Yesu yi ne ho kyerɛ me anaa me guardian angel yi ne ho kyerɛ me a ɔbɔ m'aba so. Ɛtɔ de bi a I may be wrong somewhere. out of ignorance nti no awurade tumi yi ne ho kyerɛ me. Ayɛ a most of asɔfo no bi sunsum sɔrfo no bi taa ka sɛ oh Jesus Christ yi a wo ka n'asɛm yi koraa po no ɔno no ɔyɛ angel ebi mo nso se ɔyɛ nyame ba yɛ pɛ sɛ yɛ hwɛ mo no mo hu no as angel pɛ sɛ na oyi ne ho kyerɛ wo frankly speaking I see Jesus Christ as a son of God na me mpɛ sɛ me de bɛkɔ akyire biara ɛna me ɛyɛ me mpɛ sɛ me ne obi bɛgye ho akyinnye so. I see. Eh, me, na mewɔ kɔforo dua figya ase 1998 na medi sɔfo ana yɛbɛbie fm station bi na ɔmo yɛ debate sɛ obi si yesu yɛ nyankopɔn obi nso si yesu yɛ nyame ba obi nso si yesu kora yɛ bɔfoɔ te sɛ nea wokɛ yɛ a hmm. so I, I had the privilege sɛ ɔmo invite me sɛ me nso menkɔ bi ɛna mankɔ no yɛse sɔfo no adwane and the broadcast is very noise ɛyi eh, wei wɔ wie sɔfo no ɔso onim bible wɔ adwane Enti wɔfrɛɛ me wɔ fon so na meka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔn a wɔbaeɛ nyinaa no, Yesu, wɔnhunu no da. Wɔn a wɔbaeɛ nyinaa, wɔnhunu Nyankopɔn da. If you see God, you will not use the Bible to debate anybody. Wo ankasa wohuu Yesu Kristo na wɔka kyerɛɛ wo sɛ ɔyɛ hwan? Nea meka, wote aseɛ? Me, me, ma memfa no sɛ wo papa asi dan na ɔde ama wo na ɔde will ka ho a, ndɛ nkya biribiara wɔ wo din, wɔasensan, ɔde ama wo. Ɛna ɔnwuiɛ o, ebia ɔyare dɛdɛɛm, ɛna wo nua baako nso aba sɛ, no, the same house no, Me nso me papa asemesi ɔde efie no ama me ɛna wode akɔ court wode akɔ court no yɛ se obiara nfa n'adansefoɔ mmra a. Koduama wo papa da dɛm wo nnamfofoɔ wɔ mmɔnten wan na wobɛkɔ akɔfa no sɛ. Sɛ me papa na ɛsɛ mekɔfa no ba because ɔno na ɔhandle adeɛ no ma me. Yes enti why we have problem with the bible that is the written word se yɛnya problem wɔ ho a we have to consult the writer of the bible nea ɔkasaeɛ ma yɛtwerɛeɛ no. ɔno deɛ ɔhu yɛ that is why ayɛ na me kasa a nipa bebree nti na ase sɛ sometimes me kan bible na me nti biribi ase a I don't want to make it a debate mehu yesu yesu ne me kasa what what is my problem sɛ mebi sɛ yesu sɛ asɛm wei a ɔsi me si se wo na wo kan yɛ yi ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ nyame ka ɔte ase oh yeah you are talking from my spirit me ne ma bɔfo ayi akasa ama baabi wɔ hɔ a asɛm bi wɔ yɛka wɔ bible ma they have told me point blank sɛ asɛm wei ɛnyɛ nokorɛ But wohu sɛ obibini mpɛ enlightenment. Obibini mpɛ sɛ me ne nua bibini like me mɛkɔhunu ahintasɛm bi a ɛyɛ nokorɛ. There are certain lies which has been accepted as truth, Truth, yes. for ages. Nti sesei a sɛ wowo ba na wose ɛnyɛ saa na ɛteɛ na wobɛka no foforɔ a, Prepare for your own kind killing you the reason why a yɛ kum Yesu Kristo is not because ɔyɛ so handsome ɔyɛ so beautiful anaa ɔyɛ so intellectual ɛkyɛn obiara anaa sɛ he was born strangely than anybody mm. Maame nka asɛm mi nkyerɛ wo Yesu ne taa no ne yɛ wɔ aberanteɛ bi ɛfɛ no Hanina Bendosa mm. Hanina Bendosa a ɔno ɔyɛ hwan wo deɛ tie he was very powerful than Jesus Christ. but he was Saa not time no. he was not accepted wọ́n ti ase. meba ɔno baeɛ ansa yesu reba Ye- ɔne yesu nyinaa yɛ age group ɔmo yɛ mmiɛnsa mempɛ sɛ mebɔ ɔmo nyinaa din that is why ayɛ a na akristofoɔ tumi ka sɛ yɛwɔ yesu mmiɛnsa na ɛwɔ bible no mu but they only know about the first one but the rest people don't care to learn yɛ ba Wate ase? deɛ deɛ deɛ But- deɛ yɛnim ne yɛ ba yesu ɛna meka Ɔno na kyerɛ ɔwɔ hɔ.
sɛ Go and search for Hanina Bendosa. Ɛno nso wɔ Bible mu anaa ɛnni Bible mu? Oh, masa. Sɛ wokasa ɛnni Bible mu deɛ a, me ne wo ba. Wokasa wɔ Bible mu deɛ a. Kuro na asɛm no sii wɔ mu no, mhm. they have their records intact. Mhm. Nyame ka ɔte aseɛ. Mhm. Nti asɔfo korɔ mu kɔ Bible school a, despite the Bible, they have other uh, conical Bibles. They have other historical Eh, eh, way of I understand your point. Na me pa kyerɛ sɛ saa Haniso Bandoza na awo ka no. Anibia. Hanina Bendosa. Meda wase. Mepatwa ɔyɛ An Hanina Bendosa.
Mibisa sɛ. Obiara nfa nkɔ Google anaa nkɔ wei na ɔnkyɛk that word Hanina Bendosa.
Ɛna mibisa sɛ. He was the most powerful miracle worker mm. in the time of Jesus. Na ɔno ɔmo ehu no.
Romans ɔmo ehu no. Ɛna meka kyerɛ sɛ mm. sɛ yanfɛ nfi soro ama wo a enipa mm. mpo ntumi nyɛ dɛ. Exactly na ɛkyɛ sɛ ɔno na ɔnyɛ correct. That is why I am telling you sɛ. Mesi Jesus baayɛ no. Mm-hmm. Na ɔnyɛ ɔno na ɔno ho yɛ fɛ. anaasɛ ɔno na ɔpɛ nti dɛn ti na ɔmobɔɔ ne su because nyankopɔn atu so ɔno na meka wo nte ase mate ase paa nti na mpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛyɛ nyina yɛwɔ ghana ha nyina mhm. everybody is a candidate to become a president because the ghana constitution mention the process a wobɛtumi afa so ayɛ president but wa mention name and family a wobɛtumi atena so mhm. nti if you think you have the zeal a ɛsɛ sɛ wofa saa process no qualify but some of the spiritual people no ɔmo baeɛ they didn't follow the process. Anina Bandoza no wo sɛ ɔyɛ a lot of miracles Uh-huh. mɛba even kɔnfɔ anɛkye koraa yɛ miracle Yes. a ɔde one day dua abɔdeɛ one day na ɔde Ɛno deɛ ɛyɛ ntorɔ. ɔde second Ɛyɛ ntorɔ, ɛyɛ mate ntorɔ. mɛba Saa nneɛma Mɛba, no nyinaa, mɛba, obi mɛba. challenge a, mɛtumi atutu ne okay nyinaa. mate wɔ ase upon Wote all ase? the miracles a Uh-huh. Anida Bandoza Uh-huh. ɔyɛɛ no Yes. anyɛ biara ɔkaeɛ sɛ I was with my father when the world was created

nea mepɛ sɛ obi ate ase no sɛ woyɛ ababaawa na wosi so wɔ abusua mu na wohwɛ sɛnea wo maame yɛeɛ a na wohu no sɛ wammɔ bra don't accuse your mother sɛ wammɔ bra mm. the spirit that fought her sɛ saa tumi no sɛ wo wogyaagya wo na wosi wo maame atwetwe no woahandle saa spirit no sɛ wotaa no so ne age no a yɛahyɛ ato hɔ sɛ woduru a wɔmmɛtake wo no, ɛso na sɛ sunsum papa bi anni wo ho a, wo maame na wo condemn no, you will be worse than that person. Wonim. Ɛno nti na mepɛ sɛ wote aseɛ no sɛ, wɔn a wɔwɔ spiritual marriage no wɔafa no sɛ ɛɛdɛ. Ɔbaa bi wɔ hɔ koraa a, ɔkɔda hɔ a sɛ ɛnnɛ koraa ɔnyɛ a, anka adeɛ no nsan mmra. Wahu? Ɛyɛ Ɛyɛ gyimie. asɛm o.
Wa wayɛ adeɛ, wa preachi kama. Nna asɛm baako so a wokaeɛ tɔ m'akoma so. Mebisaa wo saa question no because. Ɛyɛ adeɛ a nnipa bebree ɛboro wɔn adwene ne nteaseɛ so sɛ obi sɛ oo wokɔ Prophet o, Doctor o, Nyame ba, ɔbɛyɛ sei ama wo, ɔbɛyɛ sei ama wo. Ebinom sɛ wɔn gyedi sɛ ɛfiri Nyame, ebi nso sɛ oo nti sɛ powers bi na ɔde yɛ. Ɛno nti na mebisa wo, so woakyerɛ mu kama sɛ wogye Yesu Kristo di? Na sɛ yɛn fɛ mfiri soro ambrɛ wo a, wontumi ɛnyɛ ho hwee. You don't have to judge a book by its cover. Obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ me behave te sɛ ɔno ansa na wagye me atom. Obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ m'asɔre no meyɛ no te sɛ wɔn asɔre bi a wɔkɔ ansa na wɔagye atom. Mm. Ba wokan First Corinthians chapter twelve no a, ɔse yɛwɔ ɔsom ahodoɔ, yɛwɔ nnwuma ahodoɔ, yɛwɔ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ, yɛwɔ asɔfoɔ ahodoɔ ɛwɔ hɔ. Wate aseɛ? Mm -hmm. Enti I may be one of the different pastor you have to experience. Nyame ka wote aseɛ? Exactly. Ɛsɛ sɛ wo nso hu sɛ ɛnyɛ wo wo sɔfo no nko ara na Nyame afrɛ no. Mm. Ɛna ɛnyɛ me nko ara nso na Nyame afrɛ me. But at least don't condemn me instead of condemning me no fa no sɛ i am one of the different kinds of ministry na nyankopɔn aka no a wo nso bɛyɛ dɛ wobɛtra ahwɛ na man everybody every christian sɛ there are twelve gates to heaven ɛte sɛ memfa no sɛ ghana yɛwɔ ada mm. corridors a wobɛtumi afam eh, aba ghana yeah. ba baabi a wobɛsi biara no nso no ghana foɔ yɛwɔ eh, immigration ɛyɛ eh, dɛ ɛwɔ hɔ mm, mm. nti no But wotumi paase through na woba Ghana deɛ na yɛ sɛ kwan a wofaa so baeɛ no Ghana mmara no yɛ dɛn ɛgye tom? Nea meka wote aseɛ? Saa pɛpɛɛpɛ. Nea mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ Heaven no koraa no yɛwɔ Jacob anaasɛ Isaac asefoɔ no anaa ɛyɛ Jacob asefoɔ no Reuben, Simon, Gad, Levi, Judah wei no wɔn no form the the the first foundation

Nti yɛde obi replace no. Yɛde obi replace yɛfrɛ no Matthias. Nti ɛyɛ spiritual things wɔte asɛ. Mm. Ɛna meka sɛ me no apart from bible na makenkan no wahu. Mm. Nyankopɔn asan aba bɛfa me honhom de makokɔ mmea mmea bi a I am forbidden to say it. Yɛmaa me kwan sɛ memka because bible nankasa ɛda hɔ ketewaa no koraa no akristofoɔ nnya adagye nsua. Hwɛ Kremoni papa biara redi Koran anyɛ yie koraa bɛyɛ two or three times. But bisa Ghanani ahe na wa Kristoni sɛn na watumi akan Bible no awie. Enti Awurade ma me hunu sɛ ahintasɛm wei mede ama wo ne wo mma ne w'asefoɔ but hwɛ na woamfa ankotia m'asɛm no a ɛda hɔ dada no. Ɛnyɛ saa a kɛ there are more revelations for me to reveal. Nea ɛteɛ ne sɛ onipa biara a ɔwɔ spiritual marriage wɔ asase so biara no heaven koraa no sɛ ɔwu a morenyɛ n'adwene sɛ ɔkɔ hɔ bi. because wonim hwɛ sɛ sunsum wale wo a nea ɛbɛ favor wo kakra no sɛ obi a ɔkɔmfoɔ biara no sunsum bosom na awale no abosom awale na yɛ na ɛfavor kakra kyɛ eh, ah, eh, yɛka motia deɛ no mm. ɔhu sɛ ɔkɔmfo baa biara wɔ sunsum awaleɛ mm. that is wɔ mo nhyɛ de nnim mmarima a Wɔn ne wɔn na ɛteɛ no. Ɛna obi a ɔyɛ Queen Mother wɔ Ghana ha a ɔte akonnwa so biara no, saa, wonim sɛ, sɛbi, sɛbi, sɛbi o, nananom, anim die kakra, me, mema w'ani ada hɔ. Wonim sɛ wɔn a wɔtaa yɛ Queen Mothers, wɔyɛ adwamanfoɔ. Ei, na saa asɛm wei so efi he? Mese ebinom, nti na me, mepa akyɛw no, mpakyɛw, ɛyɛ sunsum asɛm, but ɛyɛ sɛ meka. Mm, sɛ akonnwa no. Obi a ɔte akonnwa so a ɔyɛ ɔhemmaa, wɔtaa yɛ nnwamanfoɔ. Hmm, ba nyɛ ɔmo nyɛ ebinom. ebinom nti na me nti na me se nananom me nsɛm a papa dɛ no wefura ho ntoma nti a me kasa sɛ hmm. akonnwa no a wote so no you are married to the throne hmm. yɛde wo ma akonnwa no awale nti no hmm. ɔma wo ntumi nwale bɛrima baako
wokae ghana ahemfo a wɔ ghana ha ne ɔmo ahemma nyinaa na ɔhene no wɔ anuonyam ɔhemma no nni anuonyam adɛn ntia Sometimes life wɔn live after wɔn ahenni no ebi wɔ a awerɛho. Medase. Wate ase na wɔn ɛsɛ wɔn hia mmoa ɛsɛ sɛ wɔn bɛ mpanimfoɔ nkyɛn na yɛ boɔ wɔn na wɔn tumi efim. Mate. Ɛma wɔn ho ɔfɛ wɔ Ghana ha yi na especially bonsam mpɛ ɔbaa kɔkɔɔ. Hey, me na meka kyerɛ me na meka kyerɛ wo sɛ 99 percent of mmaa a wɔn ayɛ wɔn ho kɔkɔɔ nyinaa wɔ spiritual marriage because ɛ atrate wɔn. Wote aseɛ? Wohu sɛ Eve hunu aduaba no, ɔhunu sɛ ɛyɛ fɛ. Ɛde dɛn na ɛhuniiɛ? Na ɔhunu sɛ ɛyɛ akɔnnɔ. Nti adeɛ a adeɛ a wonni bi no, ɛyɛ fɛ. Wohu sɛ yɛn yɛ kale yɛ tuntum. Nti yɛhu ɔbaa kɔkɔɔ a, yɛhu no sɛ ɔyɛ more different than us. Yɛhu barima kɔkɔɔ a, yɛhu no different than us. Nti yɛn yɛ akɔnnɔ, abibifoɔ yɛ akɔnnɔ wɔ akɔkɔɔfoɔ mu. Ɛna akɔkɔɔfoɔ nso wɔn akɔ nnɔwɔ abibifoɔ because that is what they don't have in common. Meda ase. There is a saying that um, anyone who doesn't give the gift he promised is just like a cloud blowing over a desert without dropping any rain. But he is saying that he will deliver. Nti no, sɛnea Bible no si aka no, wodeɛ yɛnsɔ ahom no nhwɛ. Waka no, bɔ mmɔden na bra, na fa wo haw no wodeɛ fa bra no, na ɔnsɔlve ma wo. Na menim sɛ sɛ ɔsɔlve ma wo a, Wobɛfrɛ na wadi ho adanseɛ. Nnipa bebree kɔ n'asɔeɛ hɔ, deɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ no ɔyɛ de ma wɔn. But sɛ Nyankopɔn tumi a ɔde yɛ adwuma no, sɛ ɔyɛ ma wo nso a, Nyankopɔn ɔbɛhyira wo. Nti sɛ ebia wowɔ spiritual marriage, wonnya barima biara na sɛbe ɔnware wo, da biara wo ne barima tena ɔnkyɛ na moagyae. Ɛnam sɛ sunsum nneɛma no wontumi mfa ɛnni ho nti no, wobɛbrɛ saa ara nso wobɛhwɛ no na ebia sunsum aware na akata wo so. Na nka yɛreka a, nka yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔ a, to be honest with you, Nkenni sɛ aware bɔ wɔn. Ah! Ɔbaa bi a wuhu no paa na wunim deɛ ekum me. Ɛwɔ mu sɛ binom nkita suban pa, but binom wɔ hɔ a wohwɛ wɔn suban, wɔn ho dwo nso wɔn nnya barima ma no nware wɔn. Enti ɛno no, sɛ nipa no ba na wohwɛ na sɛ ɛnyɛ spiritual marriage na aware no ankasa na ɛnhyɛ da mma no akwan mu a, ɛno nso biribi wɔ hɔ a wobetumi ayɛ de aboa no anaa? Nana, nea ɛteɛ ne sɛ, nokorɛ a ɛwɔ wiase ne sɛ, nnome nso yɛ adwuma wɔ nnipa so. Wokan Proverbs chapter thirty a, wahu? Ɔse yɛwɔ abusua santen bi wɔ hɔ a wɔn se te sɛ mpea. Abusua bi wɔ hɔ a wɔn ama wɔn ho kwan ne Nyame ho kwan nkɔtena. Abayifo agye fie no ayɛ dɛn abɔ so. Ɔse efie bi wɔ hɔ nso a wɔn ani tra wɔn ani ntɔ. Ɔbaa bi wɔ hɔ a ɛnyɛ sunsum biara na ɛha no o, ɛnyɛ sunsum bi na ɛware no. Barima bi wɔ hɔ a ɛnyɛ sunsum bi na ɛware no but wɔ abuilde the wrong culture of life. Ɔmmu adeɛ, ɔnnim kasa kyerɛ, ɔnnim kasa pa, kyerɛ sɛ ɔmfa onipa biara nyɛ hwee, ɔtiatia nnipa ani so ma yɛadome no. Ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔsii so no pipe ano kɛkɛ, maame bi a ɔbɛbu nsu, ani bi a ɔde maa no, ɔwɔ tumi kyɛn no, ɔwɔ home kyɛn no, wakɛɛse no, wayi n'awale afiri n'abrabɔ mu. Yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a wɔadi bɔne, wɔakasa atia panin ma panin ayi n'anuonyam afiri n'abrabɔ mu, Ahwɛfo aha na yɛde ɛndɛ dwumadie no yɛde bɛsi Prɔfɛt Dɔkta Onyame Ba nnipa bebree kɔ ne nkyɛn kɔgye mboa mesrɛ wo numbers no ɛgu screen no so no bɔ mmɔden sɛ wobɛ frɛ numbers no me din ɛyɛ baako pɛ yɛfrɛ me Splash Nyame yɛ adom a ne mmerɛ pɛ mu no yɛbɛsan hyia biom bye bye.